Enw fi ydy Melanie Carmen Owen, dwi'n wreiddiol o Aberystwyth a dwi nawr yn byw yn Surrey yn De Cymru. Dwi'n 21 ac um, mi nes i um, pleidleisio ac ymgyrchu dros gadael yr Undeb Ewropeaidd. Fy enw i ydy Morgan Ynyr Caradog Williams, dwi'n 18 a nes i bleidleisio am y tro gyntaf erioed i aros yn Ewrop. I fi roedd hi'n bwysig iawn cymryd nôl y rheolaeth um, i Prydain Fawr ac i Gymru dros y Llywodraeth ein hunain. Y rheswm nes i bleidleisio i aros yn Ewrop oedd oherwydd fod fi'n credu fod ni i gyd yn gryfach efo'n gilydd. Fatha'r motto y tîm pêl-droed Cymru, ddweud gwir, ddech chi'n Together Stronger. A, fi yw Elisa Morris, a dwi'n dod o Gaerdydd, a dwi'n 19 oed. Nes i bleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, yn bennaf oherwydd yr arian sy'n dod i Gymru yn gyntaf, ond hefyd dwi'n credu'n gryf bod angen rhyw fath o cyd-weithio er mwyn delio gyda'r heriau yn ni'n gwynebu heddi yn ein byd ni, felly unrhyw beth o cynhesu byd eang, oll ffordd i bethau fel tlodi. Mae'r Undeb Ewropeaidd 'di rhoi cyn gymaint i ni, fatha'r yr uh, Human Rights Act 1998, da chybod, um, mae wedi rhoi lot o gyfleon i bobl i drafeilio, i fyw, a i weithio dramor, a bobl i ddod i fama hefyd.
Ar hyn o bryd, dyn ni'n um, brwydro yn erbyn tyrfresgaeth. Mae gennym ni y rhyfel yn erbyn tyrfresgaeth. Ac felly, mae'n bwysig iawn ei bod yn rheoli pwy sy'n dod mewn a faint ohonyn nhw. A yn enwedig y pwy sy'n dod mewn, achos os dyn ni'n gyda'r symudiad rhif ma o bobl, does gen i ddim, ni ddim rheolaeth dros y pwy sy'n dod mewn ac allan nhw bod unrhyw un. Felly, um, ddiogelwch ni, mae'n bwysig iawn. O'n i'n credu bod angen i ni adl a gallu cael cyfleoedd i bobl symud o gwmpas hefyd er mwyn gallu cael gwaith mewn llefydd um, ar draws Ewrop i gyd. Mae'n ffordd o hefyd ceisio hybu busnes hefyd, a sy'n gwybod bod gallu uh, delio â phobl o gwmpas Ewrop i gyd yn beth defnyddiol iawn i ni ar gyf ac yn gallu cefnogi busnesau yng Nghymru'n enwedig. Mae ma rhai bobl yn coelio fod bobl yn dod yma fel economic migrant er mwyn jyst cael benefits a pethau felly, ond dim dyfel yna mae'n gweithio, maen nhw wedi rhoi gymaint o bres mewn i'r wlad a maen nhw wedi helpu adeiladu a diamddiffyn y wlad yma hefo ni, maen nhw wedi colli gwaed dros y gwlad yma hefo ni a dwi'n teimlo fod o'n annheg iawn fod ni wedi dechrau troi'n cefn arnyn nhw rwan. Iddo fi yn bersonol, mae fy mam i o Jamaica, a felly tymor oedd hwnna'n un um, yw'r wledydd Commonwealth. A um, ar amser pan wnaethon ni ymuno ar Undeb Ewropeaidd, oedd rhaid i Prydain Fawr um, yn wir rhoi ei gefn ar y Commonwealth, a dydy, oedd hwnna ddim yn deg o gwbl, achos nawr wedi ni wedi weld um, gwledydd oedd yn meddwl lot o Prydain Fawr fel um, pennaeth y Commonwealth, Maen nhw 'di yy cwmpo mewn i Tlota, a felly yn nawr fydd gennym ni siawns i ymuno eto gyda'r gwledydd yna. Oedd rhai o'r dadleuon o'n i 'di gweld yn enwedig yn Eger a Mewnfyd o Allt Fyd a wedi golygu o'n i ddim eisiau gwylio'r ar dadleuon oedd yn digwydd ar y teledu achos oedd gymaint o gam yy gwybodaeth yn cael ei wneud a pethau a'r syniad mod Os o'n i allan o Ewrop, fyse reolaeth llawn gyda ni dros pwy oedd yn dod mewn a allan o'r wlad, a o'n i'n meddwl oedd hwnna ddim yn deg o gwbl er gelli roi hwnna fel y rheswm i fynd allan. A daeth e at bwynt lle oedd y dadl wedi dod lawr at syniadau o mewnfudo a allfudo a syniadau unigolion yn lle ceisio cyfleu beth oedd wir manteision fod allan o'r Undeb Ewropeaidd. I bobl sy'n dweud bod yr ymgyrch i adael yn hiliol, fyswn i'n dweud, yn yn wirioneddol, dyn ni eisiau rhoi croeso i bobl o bob cornel y byd, nid dim ond yr Undeb Ewropeaidd. Y peth arall wnaeth bwrw fi hefyd oedd y ffaith oedd gymaint o ffeithiau ar y ddou ochr oedd felse yn cael eu defnyddio yym oedd falle ddim yn wir. Yy oedd o'n deud ar ochr bws y grŵp gadael, we we give £350 million to the, to the EU every week, let's give that to our NHS. Y diwrnod nathon ni adael Ewrop, am cyn yna 7 o gloch yn bora, oedd Nigel Farage ar y newyddion yn dweud, na, fydra i'n sicrhau hynny. Uh, dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn gangymeriad mawr gan y grwp gadael a ddolsyn nhw heb wneud o. Wel, mae chydig bach rhy hwyr wedyn yndydi, Nigel? I fod yn hollol onast. Yym, mae llawer o bobl sydd wedi bod yn ymgyrchu i aros yym wedi dweud bod gadael yn Undeb Ewropeaidd mynd i bod yn peth ddrwg am ei iaith Gymraeg. Wel, dwi'n Cymraes ac yn amlwg dwi'n siarad Cymraeg a mae'n bwysig iawn iddo fi. A dyna un o'r rhesymau wnes i ymgyrch i adael, achos ar hyn o bryd mae gan yr Undeb Ewropeaidd deunaw o yym ieithoedd swyddogol, a dydy Cymraeg ddim yn un ohonyn nhw. Felly, os mae aelodau ni yn yr undeb eisiau defnyddio'r iaith Gymraeg yn y Siambr neu eisiau defnyddio fe pan mae gennyn nhw bobl yn ddod mewn i siarad i'r Llywodraeth, mae rhaid iddyn nhw dalu. A pwy sy'n talu? Y Cynulliad. Felly, felly dwi'n credu bod gadael yr Undeb Ewropeaidd mynd i bod yn siawns delfrydol i'r um, Llywodraeth yn San Steffan a hefyd y Llywodraeth yn, ym Mae Gaerdydd i yym cadw'r arian 'na, dydy hi'm yn hela drosto i Brussels, a yn lle hela fe drosto o drosto fan'na, cadw fe fan hyn a gallu rhoi rhan o fe mewn i helpu datblygu'r iaith Gymraeg a gael mwy o o bobl ifanc a pobl mwy hen i siarad e. Dwi'n gwybod fod 'na broblemau hefo'r Undeb Ewropeaidd, ond ar diwedd y dydd, 'di o'm yn well trio trwsio rywbeth cyn ei adael o? A ar diwedd y dydd hefyd, doedd yym pleidleisio i aros mewn ddim yn golygu i aros fewn am byth, oedd o'n golygu aros fewn am rŵan, tan mae ganddo ni cynllun iawn i adael, oherwydd doedd ganddo ni ddim cynllun, doedd neb yn gwybod be be oedd yn mynd i ddigwydd iddo ni ar ôl ni adael, 'dan ni dal ddim. fatha, mae pethau'n mynd o, yn digwydd o, o gwmpas ni, a da ni gyd yn meddwl, hmm, um, sut mae hyn yn mynd i droi allan, dwed?
Sa'n hollol siŵr pam bleidleisiodd Cymru allan, achos rwy'n astudio yn Lloegr, yn Exeter, Felly benderfynes i o'n i moyn bendant fod nôl yng Nghymru er mwyn pleidleisio, achos o'n i'n credu oherwydd yr arian oedd yn dod mewn i Gymru, fyse pobl wedi pleidleisio i aros, yn enwedig i gefnogi'r iaith ac i ddelio gyda tlodi a pethau fel yna. Ges i sioc mawr pam nes i weld bod pobl wedi pleidleisio allan yng Nghymru, Ond falle oedd lot ohono fe i wneud gyda pobl yn neud pleidlais brotest, a falle ddim yn deall yn llawn beth oedd effaith y pleidlais yn nhw'n yn mynd i'n gael.
Rwy'n credu bod Cymru wedi pleidleisio i adael yr Undepiaidd, yr Undeb Ewropeaidd, achos ei fod nhw'n ystyried um, fod angen llywodraeth ni, rydyn ni wedi pleidleisio amdano, mae angen iddyn nhw cael y rheolaeth nôl dros Gymru. Mae pobl yn dweud, o wel mae'r cymoedd yn cael gymaint o arian o'r Undeb Ewropeaidd, ond mae'r cymoedd hefyd yn rhai o'r ardaloedd mwyaf tlawd yn yr Undeb Ewropeaidd, a mae hwnna wedi digwydd yn y 40 flwyddyn diwetha'. Does dim angen arnon ni bobl o'r Almaen yn dewis beth sy' angen yn Ebbw Vale. D- sut ydyn nhw'n fod gwybod? Yr un peth wna i fyth ddallt ydy pam doedd bobl o dan yr oed 18 ddim yn cael pleidleisio. Oedden nhw'n cael yn y refferendwm yr Alban, ond dim yn y refferendwm yma. Dwi'n meddwl fod o'n uh, bwysig iawn i ni glywed llais bobl iau am mai nhw sy'n mynd i fyw hefo y dewis yna pan maen nhw'n hun, da chi bo. Uh, os ar y ddadl ydy fod nhw ddim yn ddigon aeddfed, dydy'r adal yma, ddadl yna ddim yn gallu gweithio'r ddwy ffordd. Fatha mae pobl hŷn yn gallu fod yn uffernol o disconnected i beth sy'n digwydd, dych chi'n gwybod? Yym, so, mae'r ddadl yn gallu gweithio'r ddau ffordd.